Evelyn mizo tlangau channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Pasal tha kei mi te thian zo kung ah kan chhiar hma in ah phone a record mai kan ni a, a sound te a lo tha lo a nih chuan in khawngawih na ka rawn dil e. A chhunzawm na lo chiar ang aw. Mualpharh lamah pawh hlau miah si lo hian an phusa ve nasa khawp mai a. Rorelna a thu khawm ringawt ai chuan mualpharh pasal tha ten a tha leh tul nia an hriat chu an bawh zui zat zel mai a ni. Tumkhat kawrpui bang lung inchher chuan nalh em em chu an rawn lawn chhuah ni a lo inring lo va, khan hnih chiah ven ngaiah an dah a ni. A hminga mawiin Chuahpui Lamkhan chu Khawnbawl leh Pasalṭha niin a neitu Keiruma leh Tlangval sawmhnih velin an veng a. A bak khan pui ber chu midangin an ṭhut ṭhap mai. Thal tam tak an siam a, thalfang leh an hmansen dawn em an hmangseng dawn emaw tih tur khawpa tam hi an siam a. Kulh bang an siamah chuan an chhawp hmuk mai a. An i thum ni ah chuan Vampuk Pasalṭha chuan hma rawn hruaiin kulh chu a rawn bei ta mai a. An zuam hle a ni maw? Chhunei lai takin an rawn bei hmiah mai le. An silaimu atan thirnawi an hmang chu a lo tangkai kher mai. Mualpharh lam an chet a buai ṭan tih ah chuan Zokunga leh Mangthanga leh Khupzathanga ten kulh bang chhah lai beh chhan in A khuar kaw lai deuh atang chuan an han kap let ve tak tak a, silai lah an nei tha zawk a, zen thun chhung a rei si lo va, vawi khat an han thun zeuh chungin vawi vawi hnih kah an nei thuai zel a, vumpuk lah lam la in mual pharh pasal tha te silai dawn hnih nei chu an la hre ngai hek lo, silai chu fawngsawm thum chuang an nei ah an ngai a, vumpuk lam chet dan a buai tan tih a ti ta tlat mai. Chutah le, mualpharh lam silai nei ve lo ten an thiam em aw, thiam loh em aw, thal fang an han sur tir ta tak tak mai chu le, vampuk lam ten bialrukna tur an indaih ta mang lo. Thingah leh leiah thal mu a bur fer fur mai a, mualpharh ho la in thal fang an ngah si a, an hmelma a mal te te a an tluk laiin, a hnung zangah te chuan a funawk hlawm tawh mai a vampuk lam an tawm ip ta thap mai a a kha tawk chuan an silai chu a puak leh ta thin a mual pharh lam pawh an him kim ta hek lo a awm te chu an chik nuk tawh hlawm mai a a then ah an hmai te mual pharh tlangval panga lai mai chuan-- An mit chu an chan der ta mai le. Vawmpuk khual pasal tha rum liana finna an chhawr tak zet mai. A tuahte mah erawh an inawm chilh lo va, an la inralsai dum dum mai le. Khawchhungah Lalho chuan silai hlo deng chuan an lo buai em em a, Patar lam leh Thirdeng lam pawh silai mu ina a din phak loh tur tur chung chuan an tawm him hram hram a ni. Thirdeng leh thirdeng lam pawh silai mu tur chhuangin an lo buai em em a, nu ho leh nula hote pawhin eirelin an lo buai luih luih mai. Hemi ruahmanna hi tha tak a ni silai zel lah, a mukhaih lak hauh lovin an neih ang a. rilṭam hauh loin ral vengte an veng theih dawn a ni. Mahse, an ven loh lam pasalṭha rum liana te an che ta tlat mai. Kawrpui an tih mai chu kalkai an tum khawp mai a. Ṭuahpui kha hnai deuhah a kawr kuang zim laiah chuan ru lian deuh deuh pathum mau teh zawk hmanga an chher ah an chher khawng tlat mai chu dawhkai an lo tum a. A lailawkah a kulh chhiat mai loh nan kawr kam a thingkur lehlam atang chuan ramhrui hian an pawt sung mai bawk a, kai mai theih tur chuan an phei dawn ta reng mai. Hemi kawra an kai a an tum an hlawh tling ngat a nih chuan Zokunga nupui leh a fate bakah la lin chu a him lo nghal dawn em? tih chu kan la hre thuai ang le mahse Chuahpui khan hnaih lam a vengtu Keirawma chuan a hnar chu a han thum dat dat a, keimi nihna a neih hrim hrim hriatna tha tak chuan thal thisen rim a hre ta tlat mai le. A thisen rim hriatna kha. an lo zui a pasal tha rum liana te ho chu rah leh lamah chuan an lo nghak thap tawh si an feite thal leh silai te chu hman maithei hian an lo paih tlap tawh hi a lo ni a pasal tha rum liana leh a nau te pawn lei dawh kai tum chuan an che sauh sauh a an hna pawh a sawt ang reng hle mai pasal tha rum liana finna chu kei rum ah pawn a fak ru hle mai a. Rumliana leh a naute pawn lei chu an rawn zawh kai ta a, chu ve leh thal leh fei leh silai hmang chuan an lo thawng ta ale. Kar lo ah an tlu zo ti tih ta mai a, chutia khawchhung lam atanga silai a rik tak ah chuan khan khanpui vengtu lam atang chuan hmangthang leh hrang leh. Tial a bakah tlangval sawm chuang chu silai thawm awmna lamah chuan an tlan ta a, mi thenkhat an tawlh tih an hriatin vampuk lamin tan an rawn la thar ve leh ta. Ri hulh hulh chung chuan kulh chu a rawn bawh buan buan ta mai a, silai a puak thuai thuai a, fe dawk chhuak zawt zawt a, thal fang te lah chu a tlawk chhuak fur fur mai bawk a, vawnpui lam an tawlh duh ta lo, tluk zawh vek pawh pawi ti lo chuan kulh bangah chuan a rawn tlan lawn ta a, chutah zet zawng an inkar ah kulh bang kaw lai atang chuan feihmang chuan an hawlh rawn ta ale, an bang. Puan leh awm bawr vel te chu a kak dei duai tawh mai a. Thisen rim thang leh tlan rim nen tlangval ho an au nen an au ring em em a. Hnatua ri vawn vawn thawm te nen chu lai ruam boruak chu a sa hulh hulh ni ber tawh hian a hriat. Mangthanga te ho keiruma te an han pawh chhoh chiah tih rual chuan vampuk khual pasal tha Rumliana lui chu a lo per thlawk nawlh mai a, helai hi ka chhiar sual a ni. A lu chu a lo per chhuak nawlh mai a, Ruahpui khan hnaih lam buaina chu a lo zo chiah a ni. Hring mi ten kei mi te chu hneh ngaihna a awm lo a ni tih an hre chhoh ta a nia nge. Khanpui lama Zokung leh Khup Zathanga te pawh an che nain vawnpuk lam chu dimna reng an nei lo. Chutah le, kan hneh dawn tho an ti a ni maw? Khawpzathanga chu kulh kawngkhar chu a phuarna a satchat a, amah ber chuan hmahruaiin kulh pawnah chuan vampuk lam chu a bei ta a le, a chempui hlai tha leh lu lak chem ai sei zawk chu vampuk lam satliahte mai mai chuan a nghawng an tawrh zo lo hle mai zawkung leh a thiante lah chu an chau thei reng reng lo mai a a sa tlu hnem em em tawh mai a a sa thluk hnem pauh leh amah a theihna chu a rawn pung emaw tih mai tur hian-- A vir kual pawp pawp hi a ni tawh ber mai. Chutah le, luanpuk tlangval te inthuam dan ang ni loin, puan dum dar bah ho a hmu ta a le, van zau khaw rawn runtu te thuam ang chiah a ni tih a hre ve reng a. A mit meng chu a rawn inthlak a, thinrimna nen chuan a so sang ta hle mai. Chungho tan chuan. An awm khawmna laiah chuan a pan ta chat mai le. Khawpzathanga chuan a sirah a rawn tlawp zet a, puan dum bat ho pawn an rawn hmu vat a. An invawi ta chat mai, Khawpzathanga naute ho pawn a rawn pan vatin an han invawi rawn ta tak tak mai chu. An tuka kalh daih nuai tawh mai a, Zokung-a te ho pawn hliam an kawl nual tawh a, an mahni thisen bakah hmelma ho thisen chuan an chem mai ni loin an taksa chu an luah hulh tawh mai. Vampuk valrual leh pasaltha dam chhuak an lo awm a, puan dum bat a lo tel ve pasaltha rum liana vau chher ber mai chu a dam chhuak hauh mai le, mahse ani pawh a insaseng thei hauh lo mai. A vau chher ber chu Khup Zathanga chuan a han bitiam chat mai a, Vampuk lam ni ni lo ho hi khawi khua nge an nih tu nge an nia an lal tiin zawhna a han zawt rum chang al mai chu an miman lah chu a ngawi tlat mai. a han thuai deuh nawk pawn a la ngawi tlat mai a, thih hrehna a nei reng reng lo, Zokung a chuan rawn pan hnaiin eng khawsawi set set lo chuan a beng hnaih tak mai ah hian a han beng ta siah mai a le, i theih chen chen ngawi rawh i ngawih chhung chu i taksa peng tin hi a mal malin ka hlepang a han ti a, a beng lehlam a han pawt fan leh. Tawng mai a, a hlep leh nghal ta hmak mai le. An miman pa lah chu a che tial ta vawn vawn mai a, thisuk neih tan zawng a che tial thawm ringawt pawh a rap thlak ta ve ang le. Chutah le a dul vun a pawt fan a, chutah zet zawng harsa ti tak hian ka sawi ang ka sawi ang a rawn ti chul tawh mai. An miman pa chu a han. thawkhalh a hal a, chutah chuan engkim a sawi ta vek mai. Vampuk lam tih loh ho lo tel ve te chu khua ang ni lem lo hian Lalte theuh remtihna pawh a nih loh zia chu a sawi fel fai ta vek mai a, an duh an han hre ta an duh an han hre ta chu maw? Khupzuthanga chuan a chem chu a vai fuah a, an miman pa lu chu. A tha ta vawn mai. Kei mi thenkhat chuan thisen rim avang chuan insum har an ti tawh hlawm khawp mai a. Chutia an mahni buaia an buai lai chuan kei ruma a lo tleng ve ta vat mai a. An hmelma ruang ho chu kalsan tawp chi ni hek lo. Kawrpui an tih mai ruam thuk zet mai a. Khuar khurum lian takah chuan ruang ho chu. an vawm hlawm ta a, a hreuh kuak thuk zet maiah chuan an vawm lut ta hi a lo ni a, lung lian pui pui chuan an an han vawm hnan ta a, mualpharh val sawm chuang hret chuan an nunna an lo chan ve reng hi lo niin lung chhe em em hian an ruang chu khawchhungah an luhpui ta a, tumah reng inhnehna. Au hla an cham hauh lo mai. Hliamna lutuk erawh kawl an awm lo va, mahse, mitdel phah leh ban chan tih te, taksa peng bung hrang chan erawh chu an awm ve nual mai le. Lalmuala chuan a tli mur mai a, Lalzatawna chuan mual pharh tana nunna hlantu te ho chu theihnghilh a thiang tawh lo vang. An chhungten fathang an awl tur thu leh tlawhma lama an zalen tur thu chu a lo puang ta rup mai le. Nakin zelah pawh chhaihnawmna a thiang lo vang a, vampuk lam hi kan run nawn leh ngei ang, kan ral lak sum leh sial te an chang ngei ang tiin a han sawi chhun zawm leh a. Tlangval ho chuan fei leh chem chu sang takah lek chhuak chung chuan an haw ta dur dur mai a.

Thli tamna hmun chu ni se thli chuan a len darh vek tawh ang tih tur bur mai ah chuan an chuktuah huan ah chuan an chawhmeh tur atana thlai an chin ve na hmun chu an lo tlo fai hi a lo ni a ni e heng hun lai hian taksa ni e heng hun lai hian taksa puma pan durh chhuak vek. Phar an tih an hlauh em em hun lai a ni a, khawchhungah pawh an awm an phal ngai lo a, tumahin an hnaih duh ngai hek lo. Mahni thisen zawmpuite ngei pawh an hlau a ni awm e. Piching leh a fate hi helai hmunah hian tlasik tum sarih zet an lo awm tawh a, khatia Pichingin Nauthlang ami a pai lai khan a naupai A ngaihlo chu niin a taksa chu a za em em zel a, a inhiat nasa thin lutuk kha inenkawl tha a awm si lo. A inhiah na te chu a pan zui ta mai si a, natna ah ngaiin an lo thin hrik em em a. A nau pawm lai kum thum mi nen rai chung chuan an khaw lung dawh leh letliamah chuan hmun zawlte reuh te awmna hmunah chuan mi tlawm ngai zualten anmahni lainatute chuan an tawmna tur in chu an lo sak sak hi a lo ni. Buh lam erawh a pasalin a pe kum tin a, Pichhingi hi unaupa pakhat a nei a, a unaupa pawn a theih tawpin a la pui ve hram hram thin a ni. Mahse Pichhingi pasal lah Rei lo ah a boral ta mai si a, a unaupa lah fa an ngah em a, an chhang chhia in an lo bak ber ve em em bawk nen, a han pui ngar ngar tur pawh chuan a thlin bik lo aniang e. Vampuk lam bih tur chuan pasal tha khup Zathanga leh a naute pahnih bak ah Zokung leh Hranga te chuan Vampuk khualam chu an pan ta a, Karah zan te an en hman zak zak hnu chuan Vawmpuk chu an ral tir ta a. Vawmpuk khaw luh khan an zawnna lamah chuan Pichhingi te in chu an tawng ta hial mai le. Pichhingi lah chu a vun a chik nuai a, a lo la pan thui hliam hliam hi a lo ni a. Tuilum hmanga an lo silh ve thinna lah chuan. Enkawl-tu a neih tak loh tih ah chuan a pa te lah chu zualam a lo pan zel bawk si a, an han hmu thut chu Hranga phei chuan a hlau ti ti a, a che deuh thawt nghe nghe a ni. Khupzathanga chuan ka pi hei kan ram vak mai mai a ni a, min hlau su aw a han ti vat a, hetia a ti tawp na chhan pawh Pichhingi leh a fanu te pahnih mitah chuan hlauhna hmuh vang a ni. Khupzathanga chuan lo ngawi lawk rawh u, kan hun tawn tha chuan hlauhawm kan ni lo a tih hnu chuan Pichhingi te pawh an thla muang huai mai. Mahse an inthlahrunna a lo lang zui zat a, hun rei tak Khaw mite thinhrik an lo nih tawh naah chuan na takin a lo delh hi a lo ni a, Khupzathanga chuan Pichhingi chu a han en vang vang a, Ka pi, i vun chu a thak thin hle a ni maw? a han ti a, Thak ve thin khawp mai, tiin Pichhingi pawn a lo chhang mai a, mahse an kun tlat a, an zak zum in ni hmel eng an en ngam thlawt lo a ni ber e, Khupzathanga chuan an chinte an han hrilh tlang ta vek law law a hetia a tihna chhan pawh tangkaia hman theih a rin vang a ni khup za thanga bawk chu a rawn tawng leh a ka pi i vun kha phar a ni reng reng lo tihdam leh a harsatlo vang ka tidam thei ngei ang che a han tih chu. Pichhingi a rawn hawi chhuak zawk mai. A mitah beiseina a rawn de ser ser mai a, mahse beiseina erawh a chuai rang ang reng. Khup Zathanga chuan, Saisiak leh thingsen pil chu a awm mai ang a, mahse par eng eng emaw a vang deuh ang, a tih zui avang chuan, Par eng hi tunah chuan hmuh tur a awm tawh lo. Eng ti nge eng tih tur ka hre lo a helai hi. Heng hun lai hi chuan hmuh tur hi a awm leh nulh zel a. Mahse a hman tangkaina hria erawh tlem teh chauh an ni. Hranga chuan eng nge par eng chu eng tin nge awm a a rawn ti vat a. Khupzathanga chuan lo ngawi lawk ro u. Kan hun tawn a ta. A, kan tih tur ber kan manghngilh dawn alawm mawle, a ngaithlatuten an ning palh ang e tih pah chuan a nau tehte pahnih chu a han hui hnai a. Vampuk khaw chin chian tur chuan a tir liam ta a, khualpang zin satliah angin an lut dawn a ni. Thut hmun te rem ila kan sawi dawn a nia a han ti a. Hun lah an ngah tawkin an hre bawk a, Pichingii te kawt laiah chuan mei chhepin an thu bial ta a. Khup Zathanga chuan, Par eng chu maw pangpar chi khat hi a ni a, a par chu a hmawr a zum a laiah hian rawng sen hi a mum tlat a, tin A hnah hi a hring ve lo va, a eng vek tho a ni. A kung erawh a hring deuh dup mai a, a hmul deuh thul bawk a. Tin, a rim hi a tui em em zel a. Kung hnih khat chauh pawh hian ruam khat hi a ti rim tui vek thei a han ti a. Hranga leh Zokungah an ngawi ta vang vang mai a, ngaihtuah chu an nei a ni. Rawn sawi chhun zawm lehin a awmna thin chu thing hmun chhah tak a ni a, a hmun dai em emah hian a awm thin a ni. Ngaw chhah tak hi a zungina lei pawh a thlen ngai lohna hmunah chiah a awm thei a ni. Vawikhat lek pawh hi ni zungina a chhunfuh zeuh chuan. An thi ṭawih nghal vek zel a ni a han ti a. Hranga chuan, Ka hre ta, ka hre ta a rawn ti luai mai le. U Kung, i zin hlan a khatia khua kan let hnuah khaw thar kan din nawn lai khan ka hmu tawh nghat mai chutiang chu ruam thuh ruk kan tih maiah khan ka lut a, Chhunpa changah pawh ngaw chhungkha maw a thim ruih mai a, kawr ka zawh a, thil rimtui em em ka hria a, mak ka ti a nia aw, Pu Zatawna sawi la si kha a lo kal dawn emaw ka ti hman a, a han ti a lo nui ri hak a, ka hawi ka hawi kualna lamah. Sum bul kiangah i sawi ang pangpar chu ka hmu a ti ta mai a, Piching i beiseihna tham ral mek chu a lo eng leh ta, a va hlim tak em. A fanu upa zawk pawn a lo hlimpui em em a, Ka nu i dam tawh dawn a ti chul ta mai a. Zan hunte a liam a, a tu khua a lo var chuan khup za thang a, a nau pahnih te pawh an thil hriat duh te an hre ta bawk a, khup za thanga te bulah chuan chin an thlen a. An pahnih chuan an khaw lam an pan ta a, Khupzathanga leh Zokunga leh Hranga te chuan an lo nghak dawn hi a lo ni. Chutia an kal liam tur faisa pawh ak lo leh thuam pawh engmah keng lo va, an liam mai tur chu Pichhingi chuan mak a lo ti deuh a. Mahse zawhna a zawt zui lem ta lo. Thui fe an kalh hnu chuan sakei ah an chang a, Military lam pan chuan mei kawh va va chung chuan an lim ta zawk zawk a, zual ko thu emaw thu rawn keng tur chuan keimi tluk an awm lo ve. Khup za thanga pawn ram chhuak in sai siak leh hnah khiah pil chu a rawn hawn teuh a, chu chu hlum bel ah. an han chhum so bawrh bawrh a, chumi hmanga Pichhingi te an han inbual tir mai chu Pichhingi ber chuan mak a ti em em a, a pan thak dam hlei thei lo chu a dam huai ni hian a hria, a hma a a thak za chem chem awm kha a dam huai ni hian a hria a, a bianga lawmna mittui chu a lo luang uai ngai ta mai, hetih lai vek hian vawmpui Khawnbawlinah chuan ka fanu in hleinem, I nu rawn chhawm luh mai i nih kha, i nu in ka thei lo ve, ka chak tawh lo ve a tih avanga khumpui ka kai lohna a rei ta. Nang hian a ai i awh dawn tawh khawp mai tiin upa min chuan a fahrawn Thansangi chu a vin tuar tuar mai a, a nu lah chuan engah mah a ngai lo. A rilru chuan a ril na ti ve hle mahse engmah a sawi ngam lo hi a lo ni. A chhan pawh kut a tuar hnem lu lai tawh em atin ni. An thawm lo hretu te pawn engah mah chuan an ngai lo va, a chhan pawh an lal berin. a khak chu sawi loh a fuih pawrh lamah a chang zawk tlat miau mai mahse zan a lo ni a mahni nupui fate meuh chutia han khawih chu upa min chuan a tim ve deuh thin a a la him phah hram hram zawk a ni chu mai bakah mahni fanu ten an tawrh ai chuan tiin Thansanga nu hian a hriselna in a tuar thin mahse a daw leh nge nge thin a ni. Chutiang teh nuai a an lal a dik lo bawk nen an pasal tha te lah an dik lo bawk si a, mipui zinga lah dik lo tam tak a dawm a, mi tha leh fel deuh te an awm ve tho. Mi harsa leh mi dik te erawh an. Chepna khua zawng a boral dawn, a chhan pawh keimi rualin an vang khua an pan a, hringmi chenrang chawite'n an lam mit an siai tawh miau si a, he than thu hi tum lo deuh deuhin min penpui ta hrep tawh mai a, a tawpna kan khar tawh dawn hnai niin ka hria.